Wel odd yy dad ma cyn bo fi ma wrth gwrs ynde fe a wedyn odd tŷ ci cyn ni a hen dŷ ci cyn ni wedyn so yy ma Dyfan da ni nawr hefyd yy un o Meibion ma llall yy Gareth mae e'n electrician so dyw e ddim adre ar y ffarm so o'n i yy rili ma pum cenedleth o'n i bron wedi bod ar y ffarm ma nawr a yym a mae'n hyfryd iawn bo ni di gallu cadw'r ffarm i fynd yndyfe a ffermio i Godro oedd y peth mwyaf amser o'n i adre, um, dyn ôl adre ysgol, ond um, goffa rhoi fyny ar y, ar y godro, o achos fel oedd y costau pethau mynd, ni'n cael rhoi parlor newydd ac yn y blaen mewn, so eithon ni mewn wedyn ni da bif a defed. Wel, Afril, fel yr unig fenyw yma, chi sy'n uh, caru trefn ar bawb, efe? O do, fi'n trial. Cadw trefn ar y licenses a defed a passport y lloi, ti'n bod? Wedyn, um, Ydy, mae rhyfedd, mae Afril yn abod rhan fwy o'r da, mae, mae da limosini fi, nhw, mae, mae lot o'n nhw, chymod, er bod chymod nhw'n goch, mae nhw'n debyg i gilydd, mae Afril yn gallu nabod nhw. A wedyn da David, oh. wedyn mae Afril yn abod dim un dafad, a fi'n abod bron bob dafad. So, mae ma, ma, ma tîm yn ni'n gweithio da gilydd yn gret, yna fe. A felly gwel y defaid yn edrych yn dda iawn tu ôl ti fan hyn. Beth yw'r defaid ti'n mwynhau fwya gyda? Yy ie fi yn hoff iawn o trafod defaid a phach ond yy fi yn joio neud pethau hefyd dwi'n cofio ond yy defaid yw'r prif yy peth fi'n credu. Chi'n adnabyddus fel teulu am fagu harddod yy Penrith Biwla o safon arbennig ond yy ma' gyda ti ddyddiadell dy hun o ddefed Charlie erbyn hyn. Oes yy dechreues i off tua pum mlynedd nôl nawr shwd yn prynu cwpwl bach o defaid lan yn Sir Brecon in Lammas a fel ma'n dweud Ond maen nhw wedi cnyfu fel ti'n gweld nawr ers sawl blwyddyn fach a nhw'n cnyfu bach yn rhy fast fi'n credu. Ni'n gallu gweld bod ti yn drefnus yn paratoi'r defaid ar gyfer yr uh, arwerthiannau a'r sioe, ac wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynydde. Odyn, ni yn uh, lico cefnogi'r sioe lleol yn dda iawn i fod yn wedi cynne, byddwn ni bach wel, yn lwcus iawn yn sawl sioe local uh, na fi'n jyst yn mynd i'r sioe yma i cael bod yr teimlad o enjoyo gyda'r gymuned a cael y profiad o dangos defed a enjoyo yn ganol pob ffrindiau a pob un. Ond nid edrych ar ôl y stoc y fferm yn unig mae'r teulu. Er mwyn sicrhau dyfodol i'r genedlaeth nesa, mae Eilwyn wedi arallgyfeirio a sefydlu busnes gwerthu nwyddau oddi ar y fferm. Amser o'n i'n dod adre o ysgol, dechreuais i gael arian poced extra, gwerthu bach o baent i ddechrau, eisiau paent i beint o siedeg y tŷ'r a ffarm, ac yna rhai eraill yn gofyn ble ges ti'r paent, yna ddechrau. Fe oedd Sa i'n dyfeo'n sbel yn gwerthu paent a dyma hi wedi ehangu'r fusnes o fan 'ny, pob un arall yn dod wedyn, cysmeried yn dod, gofyn am rhywbeth yn wahanol a tric a gafel yn age. A gobeithio llwyddo a wedyn erbyn nawr mae wedi hangu bron bob peth sydd eisiau ffarmwr mae gael a mae un peth dyn ni yn ein ochr ni achos bod ni'n ffarmwr ni'n gallu trial rhan fwyaf bethau allan. Os nag yn ddigon da i ni defnyddio gyter a ffarm sy'n poen gwerthu nhw i rhywun arall os e. Un sy'n dal i wneud ei rhan yw Trefor, tad Eilwyn, sydd bron yn bedwar hugain oed. Sdim ymddeol iddo fe felly. Mae yma'n gyson, yn cadw llygad ar bob dim. Ti'n dawel eddi Trevor, wyt ti'n bod e? O, mae'n wyda rhywbeth o rong. Chi eisiau fi gweld newidiadau mowr yma? O, so dim sôn am ond fan hyn, dos? Ca porri oedd fan hyn. O, ni wedi gwneud lot, mae nhw'n gwneud mwy. Ond uh, ar hyn o bryd yn rhaid gweud, chi'n mynd â Dosbarthu nhw i fe a helpu gyda gwaith y dydd. Enjoio am hyn, a poeni dyfan. Sôn am dyfan, mae siwr o fod yn galonogol iawn i chi weld y genedlaeth nesaf yn dod nôl ym Mae Gae Gwyn. Ydy, a gobeithio geith y lwc i, i fod yma'n fynydde. Wel, chi bron o fod yn uh, bedwar hugen, a mae rhaid i fi ddweud, chi'n edrych yn anhygol. Beth yw'r gyfrinach? O, mynd digon, digon o waith. 1932 model. o, reit. Mae'n siac gyda? Na, na, sy'n dilyd y fi, reit. O, reit. Ti'n ti arfer, de? Reit. O fan hyn mae'r gwaith pwysig yn cael ei wneud, yma? Ie, yeah, wel, ni'n eich croeso i second home fi. Sna gwy mas ar y ffarm neu'n tŷ fi mewn fan hyn am rhyw cwpl oriau yn y dydd. Trio dala lan ar y gwaith papur. Mae rai fod trefen, ti'n bod, a wedyn um, ni'n cadw pethau ar y pad, a wedyn fi'n sgwennu uh, notes bach wedyn, a wedyn ni'n mynd ar y sticor i ni ar yr filing cabinet. Ie, yeah, ni'n gweld, felly fi'n gweld iawn fe. Ni, ni wrth bod uh, ardalodd yn dod at ei gilydd, i ni'n mynd â llwyth mas wedyn, ti'n bod, a gobeithio bod uh, Cadw tref yn fyli yn um, gweithio hwnna'n reit. Ie. Yeah. Mm. O, mae rai cael mynd i gael y trefn ar y boes yma, so... a di, achos dim ond fi o'r unig menyw fi'n gweld, dynon fi'n gweld rhan fwyaf amser. So wedi, mae'n neis cael ti yma heddi, mae'n eri cadw cwmni i fi. Wel, unrhyw bryd, unrhyw bryd. We'll go yn yr unan. Yn y bôn, yn y fe ffermwr i ni, a chwod, edrych ar y trisiedi hyn sy'n fan hyn nawr, mae rhain yn gyflo i gyd nawr yn dod yn mis Mai ymlaen. Ch'mod, mae'n hyfryd gweld nhw, achos ch'mod, 'yn ni'n bridio a chi'n ch'mod, chi'n trio wneud y gorau mas o'r stoc yn fe gyferbyn a gwerthu ar y farchnad i wneud y pris gorau gallwch chi. A mae rhywbeth fel hyn wedyn chi'n dod a edrych ar, ar da neu ddefed, ynddo fe? Hwna yw'r y bôn o, o fod yn ffarmio gynta, definite. Sut feistr yw dy dad? Weda i ddim celwydd efo ti, ni yn cael ambell i gair withe, ond uh, fi wedi bwco all people's home yn barod llawr ewl, so sy'n eisiau sefyll i'r iawn ond fi wedi cael fynd. Ti fydd y... Na, na, na, fi fe ma am spel fach to, Sian. Ond chi yn cydweithio'n dda iawn? Oedden, oedden, ni yn dod ben yn gilydd very good, dwi'n honest i. O ti ci, o'i dad, y mama fi, ni yn dod man yn very good, dwi'n honest i. Oedden, so na. Na, dwi am a'i sefyll yn sbel fach. busnes teuluol chymod, mas yn cefn glad i ni, a ni'n dibynnu ar ffermwyr lleol. A wrth deg, maen nhw wedi cefnogi ni a ni'n diolchgar am ni. Hmm. Mae'n amlwg bod chi'n mwynhau beth chi'n neud. Mae'n rhaid ti mwynhau. O, e. os mae'n rhaid mwynhau. Chymod, allan ni, so i y teip i fod eistedd yn office trwy dydd, allan ni bethau yn neud e. Um, Chi'n mynd mas fanna weithiau a chi'n edrych lawr ar y dyffryn a chi'n gweld y tir glas o flaen chi a ambell i fore mae'n dawel dawel a i fi fel beth yw paradwys. Hyfryd.